F'din ir-rokna nduru dawra mal-ġisem uman għall-finijiet lingwistiċi billi nħarsu lejn l-ismijiet ta' partijiet differenti. Mhux sewwa illi ħafna mit-tfal tal-lum ma jafux x'inhu l-għarqub ta' saqajk. Naf jien għax staqsejthom ħafna minnhom ma jafux. Insejt nistaqsihom jekk jafux x'inhu minkeb, ngħidu aħna jew għakża. U ma jekk ma jafux, għax mednilhom x'aħna, mhux hekk? Jiġifieri mhux ma nistgħux noqogħdu nwaħħlu fl-iskola l-ħin kollu. Dari, il-Malti kien l-ilsien li tagħtek ommok. U aħna meta konna tfal konna nafu ħafna xorti, ngħidu aħna konna nafu illi meta tmur l-knisja pereżempju jew biex tagħmel bħal kbar konna nixxabtu mal-ħawt tal-ilma mbierek, mal-fond tal-ilma mbierek biex tbilsebek ħalli tagħmel salib fuq ġbinek, fuq ġbinek. Fuq moħħok sewwa. U konna nafu wkoll li darba kien hemm wieħed ngħidu aħna waqa' meta kien miexi fit-triq u ħabat nasu, nasu mal-bankina u miet. Għax jekk taħbat nasek hawnhekk mal-bankina, tmut u x'aktarx li David meta laqat lil Gulija bil-ġebla, x'aktarx li fuq nasu wkoll kien laqtu. Konna nafuha, nanna pereżempju kienet taf X'inhuma dawn l-eyebrows, dawn il-ħuġbejn? Kienet taf ħafna l-Anna kienet tgħid pereżempju meta għedtlu għolla ħuġbejh u ma tantx ħa pjaċir. Ħuġbejh imma dawn sewwa mhux l-eyebrows biss jiġifieri u ngħidu aħna kont tgħid xfar għajnejja. Dak huma l-eyelashes sewwa tgħid il-biċċa xogħol għamilta fuq xfar għajnejja. Eh, konna nafu x'inhi l-qurrija Per eżempju, lkoll sewwa konna nafu d-differenza bejn is-snien, is-snien ta' quddiem, u d-dras ta' wara, u konna nafu x'inhuma n-ngħejbiet ukoll, għax konna jgħidulna n-ngħejbiet, u xi kelb ikollu xi ngħejbiet kbar, u aħna nafu fejn kienu n-ngħejbiet tagħna wkoll, konna nafu fejn qiegħda l-qanpiena ta' ħalqek, per eżempju, sakemm ma kontx, ma kinux qatgħuhielek għax minħabba t-tunsilli, per eżempju, imma konna nafu biha, konna tħares fil-mera, tiftaħ ħalqek u jgħidulek ara l-qanpiena fejn qiegħda. Jew kellha konna ngħidu dak m'għandux ħajta fil-sienu, jekk issaqsi ngħidu aħna tista' tara daqsxejn ħajta fil-sienek fejn seta' tkienet, konna nafu x'inhu ħaneq, ħanek, pereżempju, konna nafu x'inhu xedaq ukoll għax ngħidu aħna Sansun kien qatel ħafna Filistej b'xedaq ta' ħmar. Kun jgħidu għomna daw l-istejjer sewwa. U xi darba kont mur għand tal-laħam ommok għax kienet jieħdu kew il-nanna pereżempju dan kien ikun jagħtemek fil-ħanut u jkollu bank birħama kbira fuq il-bank u jqatta' l-laħam bis-sega, bil-marlazz u bil-mazza u bis-sikkina, insomma. U inti kont tkun taf x'inhu l-fwied, pereżempju, għax kont tarah fuq l-irħama. U ngħidu aħna hekk, Kont taf x'inhu l-qalb jew il-pulmun għax in-nanna ġieli kienet tixtri u tagħmel stuffat bih, il-pulmun ngħidu aħna. Barra minn hekk, meta n-nanna u ommok ngħidu aħna kienu joqtlu xi fenek, il-fenek kien joqtlu missierek x'aktarx u mbagħad in-nanna u ommok kienu jisolħuh. U l-kelma tisolħu, mhux tqaxxru sewwa, tisloħ il-fenek. Inti kont x'aktarx tarahom, ma kontx trid tibża' jew hekk, jiġifieri meta tarahom jiftħuh u jnaddfuh minn ġewwa, kienet tgħid ara din ha l-qalb u titfagħha fil-platt, u din ha l-fwied, titfagħha fil-platt, u tneħħilha l-marrara, il-fwied tneħħilu l-marrara, pereżempju, sewwa. U inti meta mbagħad il-Ħadd filgħodu meta taqlilek il-fwied tal-fenek, Ommok tkun taf jekk il-fwied tħobbux jew le u jekk tħobbx il-kliewi wkoll jew le. Il-kliewi kont taf x'inhuma wkoll sewwa dak il-jum. Jiġifieri mhux biss konna nafu x'jiġri meta toqtol fenek imma anke meta toqtol tiġieġa ngħidu aħna. Xi ħadd kien jgħidlek imlejta l-ħawsla u eventwalment issir taf illi t-tjur, it-tiġieġa u l-ħamiema ngħidu aħna l-bxibeċċun, ikollhom parti mil-lista anki jgħidulha l-ħawsla li bhejjem oħra ma jkollhomx. U anki t-tiġiċa jkollha il-qansħa, ngħidu aħna. U xi ħadd jgħidlek imma doffi kemm int qansħa inti ta' u allura tkun taf dawn l-affarijiet x'inhu, taf taf x'inhi l-ħawsla, taf x'inhi l-qansħa u jkollok edukazzjoni vokabularju kbir mhux ħażin anki meta jkun meta tkun tifel jew tifla. Mhux sewwa illi illum ma nafuhomx ngħidu aħna tal-laħam Jekk ikun xi ħadd bużżieqa hekk illi jaf jaf l-affarijiet tiegħu kien kien forsi kont tisimgħu jgħidlek x'inhuma l-budullati, pereżempju, il-budullati huma dak il-partijiet tal-imsaren tal-baqra biċċa kbira li bihom kienu jagħmlu t-salzett, kienu jimlew it-salzett u l-mazzit. Sewwa, jiġifieri l-qurriegħa Ta' rasek, jafu x'inhi t-tfal illum jekk ma jafux? Jiddispjaċini imma hija daqsxejn waħda problema sewwa, aħna ma nistgħux ngħidu li nħobbu l-Malti u meta t-tfal tagħna ma jafux dawn il-kelmiet, jiġifieri jekk it-tfal issa se jibdew jgħidu l-hips u l-elbows sewwa u l-heels u l-eyebrows u l-eyelashes, u mbagħad inkunu nistgħu nkomplu ngħidu li aħna nħobbu l-Malti, u nkunu nistgħu nkomplu ngħidu li l-Malti huwa l-ilsien li tagħtek ommok. Ma naħsibx jiena għax irridu naraw daqsxejn waħda x'qed nagħmlu.